kuheebwa ishe mateeka ninga shi constitution y'eihanga so okwo ndeeka nibabaasa kuba nibatebekanisa akaruuru ako polling station zirikwenga omu mitwaro etaano abantu betegwire kwonka nitwenda ka tukababuuza are they really really prepared because it's a very key season ahh nahabwekyo banyegaitaho kwonka na security ahabwokuba nitumanya ngu akaruuru na na security kwonka bwoba security oba akaruuru kariho oba tikariho security eshemereire kuba eriho nikyo nayegaiturwaho na na omujwekyerwa wa mukuru w'eihanga ahabw'orurembo rwaitu orwambarira ahh kandi na n'ekindi N'okugira ngu ahabw'entebeekanisa empindahinduka eyaareetsirwe omu by'okuteeza akaruuru, tukareeta eki turikweta Biometric Voter Verification Kit ninga shi akakooma aku buri omwe aizire naagamba, buri omwe naakagambaho ebye. Mbwenu tubareeta omu hangu naaza ku naatushoboorora akooma ako oku karakore, tureebe ku baaba bakateeriize, baaraba bucagingire, then tureebe eky'okukora oku kyagyenda omu maisho. On my immediate right ni naakubugana omu field nootambura nooyerabamu nooyirukanga.

Niiwe naakwakiira, erindi ziina ryanye ba Rinjuse Ahimbisibwe Kevin kandi ori omuhangu omu bya Biometric Voter Verification Kids. Ramutsyaho aha barikutureeba. Mbaramutsya mwena abaatureeba eri izooba kandi nimbeebaza okureeba egi puroguraamu. Yeah. Hellen Catherine Kamwiine munywani wangye, RCC, osiibire ota? Mwahitsya hi oku? Turi gye kandi ninsiima abanya Uganda n'abanyambarara kugira ngu bakikuumire obuteeka. Tucungire obuteeka. Okay. Yes.
Reka mbe niwe natandika naiwe. RCC. Ahabw'okuba naaba ningyenda erizooba omu rurembo, naaba nindeebamu emishorongo y'abasirikare nibatambura nibarabamu. Haza nyebuuza, okwo kurabamu n'okwenda ngu abantu batiine? N'okwenda ngu abantu batungye confidence? What exactly kigyendereire ki this heavy security presence ei turikureeba omu rurembo rwaitu omu? Yebare munonga omutebeekanisa wa puroguramu, n'abarikureeba TV West, na bagyenzi bangye abarikuruga omu Electoral Commission, ngu twetebeekaniise. Securite n'ekintu eki otarikugyezesa. Nyowe nyine ebintu bishatu ebi nkukira kutiina kugyezesa ebi ntakayepimamu naaba ntaine bukugu bukuumara. Kimwe ahari byo n'embundu. Mbwenu banteeraho embundu ntakumanya ah'okutandikira tinkagigyezesa, tinkagizaaniraho. Ekintu kya kabiri n'emotoka. ngu baakuteeraho emotoka eine ekishumuuruzo ngu yepimemu, nayo tinkagyezaho. Ekintu kya kashatu n'amashanyarazi, nakyo tinkakyepimamu ahabw'okuba naaba ntakumanya oku bakukonekitinga waya, byona ebyo nibiita. Mbwenu securite itwe titukora kugyezesa, nimuteekwa kwetebeekanisa Mureebe ngu mwaheereza abantu obusingye, mwabaheereza na confidence nk'oku waakibuuza ahabw'okuba ku barikureeba deployment eriho, babaire hariho abarikurabamu n'ebigambo birikutiinatiinisa, timurikwija kukateera, nitwija kubazibira, mbwenu ebyo okubeihaho n'okubooreka ngu n'okudiployinga security ekabaho buri muntu akamanya ngu haa Nomaha ati abanyayuganda bakahinduramu? Kare ku waabaire ori omusirikare otiine oyeshirika. Hati ku bakuraho omusirikare ahu ari, beeyongyera kuhika haihi bamanya ngu hariho obukuumi. Nangwa na waaba nooza kupangisa enju okashanga aha maju ahu orikuza baakugira ngu omwo niharaaramu omusirikare murya harimu omupooriisi, aho nooshashura ota okutegana ahabw'okuba na waaba noomanya ngu aho hariho obukuumi? Mbwenu itwe twatuta kugyezesa Twadipuloyinga kandi nikwo tukuza kuguma kugira ngu abanya Uganda batungye obugabe bwabo bagyende bateere obururu bwabo batakuteganisibwa. Ok
Shira nkoku wagambye eizoba eri musibire muri busy kwonka na nabashomesa abari kutendeka abeegi abandi baza kukora ebigyezo nibabanza bagira ati kwonka hati abeegi bangye bari nka ahari 65 omu kwetebekanisa bari nka ahari egi percentage mwahika nkahi omu kwetebeekanisa kwona nikikora engano munonga ahabw'orurembo oru ahabw'okuba akaruru ak'omu kyaro na n'ak'omu tawuni dynamics haine oku zirikutaanamu. Ak'omu tawuni haine oku kari oku karikwetenga emikono y'amaani. Mwetegwire muta? Yebare munonga Bobs. Amaziina, Niinye Twongyeirwe Sheila, Assistant Returning Officer. Yebare munonga ekibuuzo ekyo. Twahikirira akaroori kaitu aka 2026 kandi tuketebekanisiize munonga munonga na munonga ahabw'okuba twatwire abantu omu trainings especially eza BVK ezo ziizire, tutwiremu abantu twabatraininga, twinemu ba PAs ba polling assistants, twinemu abantu nka the POs, boona abo boona twaba trainingire oku baine kutwaza ebintu aha polling stations. Na security yoonka nayo twagyetsire twagambire nabo oku baine kutukuuma, oku kaine kutwazibwa akaruuru ahabw'okuba above all omuri byoona, securite omu kintu eki kugira ngu yo etariho nyowe nimpamya n'ebintu tibikugyenda omu maisho nihabaho orwanju rw'amaani kandi n'ekindi twongyeire n'okuteera emiranga nituteerera abantu baitu abo ba candidates baitu kwenda nabo bagire obuteeka aha ground hatagira enshonga yoona eyaabaho. Mutungire akaire mwa meetingaho nabo na ba agents baabo? ground rules ezi abariyo nizibatwara nibazimanyaho ninga mbwenu nimuza kuzibataho aha muheru baaba batarikubimanya? Nibamanya oku bashemereire kwetwaza? Of course nibakimanya ahabw'okuba n'erizooba twaba turi aha Talii Centre twaba twine abu twatunga some security abamwe baaba bariho, some candidates nabo baaba bariho and we believe ngu n'abantu aheeru okwo abaingi ba candidates Nibamanya ekiriyo nikigyenda omu maisho. Twagambireho nabo and even in the first place tukaba twine harmonizing, harmonization egyo eyi eyi twa eyi twagambiire abantu ahabw'okuba above tokubaasa kukora ekintu kyona ota harmonizingire abantu. So they had to know ba babe baine kukimanya. Yeah.
Akaruuru aka aha murundi ogu nituza kukoresa akooma. Nana bariya tukaba twakakoziise kwonka ekirikutaano nokugira ngu aha aha murundi ogu neiteeka neiteeka tihaine omuntu orikuza kuteera akaruuru atakoziise akooma ako. Akasheeshe aha twiine ebyosi twiine abantu abu twaba twiine aba electoral commission turikugyeza kukora demonstration oku ebintu ebi biratambure. Kevin naaza kujwekyera ba operators ba BVVK kwonka in terms of imwe kwetebeekanisa, Ahabw'okuba ntakagyireho ku akooma kakukora na banyenzi reero mbwenu iwe naakibuuza eki since you sit in this office. Byona ebirikwetengwa ahabw'okureebeka ngu twagira akaruuru akatebeekaine kandi kits zikozesiibwe gye byona biriho? Is everything set?
Thank you Bobs. Itwe nkaitwe aba Electoral Commission tuhamya buri kimwe kiri set ahabw'okuba turi truly and fully set for everything ekyokubanza tube twagambiire abantu ngu no matter what baza kuteeza akarooro baine kuba baine IDs zaabo baine kuba baine na voter slip voter location slip kwenda bakozese akantu ako era nitutandikira ahari izo IDs. Tihaine orikuza kuteeza akaruuru ataine ID ninga shi Voters Card. Ninga atari namu register.
Ninga atari namu register. Yeah. Ninga ya ari ahansi y'emyaka ikumi na munana akaruuru toine kukateeza. That's right. Yeah. Kevin, nimanya ngu mutwe nimutendeka abantu. preparedness y'abantu abu otwire notendeka as one of the trainers ahabwa kit egi are people versed with how this kit works? abantu ba expectinga ki izooba rya nyenkyakare?
Sorry munonga ahabw'ekibuuzo ekyo. Nyowe nkanye oku nabandize kukwata hariya akakoombe Idea yakooma kasya omu election egi ekaba netinisa nokishenga niyo ninteekateeka but nkaija kukireeba ngu tihariho kintu kyona kyokutiina wakiha obwire nana erizooba eri twanitugamba erizooba eri twanituruga omu training eya kataano the fifth training so nikimanyisa ngu aba abantu aba bari versed nana kakooma atleast to the best of our abilities tubeegyeise ebitukumanya twa sharinga ki knowledge egi so I think coming tomorrow these people know what they are going to do nibaija nibamanya eki baine kukora ahari akakooma they are very okay with it na naaba batakumanya eri izooba twabareetera obwoma obundi obwa testing obu turikukoresa ku traininga ngu bakore ki babureebe bagyezeho bafune refresher waaba otakumanya ekintu obuuze twareeta ba trainers boona abakumanya ako akooma bayegyese abantu baitu so nikimanyisa ngu tomorrow ako akooma tikakuza kufailinga because of abantu abantu bo twaba solve twaba twabegyesa Ni nk'eki ekintu eki orikureeba ngu omushomesa yaakugira ngu nyowe naakuha ninety percent of my knowledge. Ka ten ako n'akaawe. Kwonka ninety neekiza neekiza zero ruruma. Yeah. Beitu beeturwa. So we are okay, we are well versed for tomorrow. Mwije muteere akarooro murikumanya ngu aka akooma tikakaabura kukora. Okay.
And ahabw'omuntu obundi obaire akiine reservations aha kooma aka. Buri omwe naakagambaho ebye. Nibenda kureeba ku ndaateera akaruuru. Nibenda kunteera ekishushani. Nibenda ku, like there's a lot abantu buri omwe naateekateeka eki Okaabahumuriza ngu enki? Niinyenda kubagambira ngu aka, e, ishu, e, e, point y'akakooma ni ngu buri muntu ateere akaruuru omurundi gumwe. Yeah. One man, one vote, Mm. one ballot. Simple. Tihariho bya face, tihaine arikwenda, tibakwenda kutwara any information about you. Akakoba nikakozesa biometrics. Engaro zaawe kumanya ngu niiwe Bobz waija kukora ki? Kuteera akaruuru. Tihaine muntu oija kukuteerera akaruuru kaawe. So niinyenda kubahamya ngu aka akaruuru tikakutwara any form of information yaanyu or anything. The design y'aka kooma just n'okumanya, n'oku identifyinga ngu ogu niiwe. Ni nk'oku waakureeba National ID. Nayo n'eyaawe wenka. So.
Yes, we will have it later. N'eyaawe wenka.
So akakooma nako nikooreka ngu niiwe Bobs eyakora ki? Eyateera akarooro. Tihariho ekindi kyona. Tikakureeba n'omuntu ou waateerera, tikakureeba manya, simanya waatiikinga ebitari. Just akoba nikamanya ngu niiwe waija kuteera akaruuru kaakuha ballot yaawe just.
Reka ngarukye owa RCC ahabw'okuba RCC oine omurimo muhango munonga actually this was eizooba erya nyekyakare okureebeka ngu abantu akaruuru kaabo baakateera omu busingye security eraabe eri nimanya ngu aba nibakoresa Baine ba constables imwe nimuza kuba nimubashongyera muta omu bikwataine nebya security? Well baine police constables abakwija kuba bari omunda omu ring. Nitwija kuba twine security aheeru ya ring kugira ngu bayambeho ahabw'okuba ahabw'okugira ngu nituza kuteeza n'akooma twena tukatainire nituteekateeka ngu nikabaasa kutuura. abantu baze nk'omu layini batuureho munonga, habeho nk'abantu kutaba gye, hariyo securite aheeru ya Ring. Kandi bwanyima y'ekyo hariyo securite endiijo eri omu myanya etari emwe n'emwe ei twataho kugira ngu omuntu ku haakugira ahataabaho obutebeekana, Twarahuka kubahika, haagira securite yaaruga aheeru kwija kuyamba aba abaabari aho kubatebeekanisa. Mbwenu ebirikukwatirana na securite, niinyenda kubahamiza ngu omuri Mbarara City twetebeekaniise, tudipuloyingire securite yaitu nk'oku waagigamba oku waagireeba omu ihangwe, kwonka na pooling stations nyencakare niziza kuba niziba manned. ahabw'okuba nitwenda ngu habeho obuteeka n'obutebeekana, tugyende tuyambe aba Electoral Commission bakore omurimo gwabo batatungire kuteganisibwa omuntu weena. Ok. Yes.
Waaza kuba okwatsire okakye akati aho. Reka tuze okakye omu kahumure oku turagarukye ekigaaniro eki nitugyenda omu maisho.

Good Times Kawaara Primary School, Nitwikiriza ngu buri mwegi nayetenga kutandika gye kuruga aha nasari kuhika aha P7. Nituha abeegi obwegyese obw'omutindo omu mwanya ogurikwesiimisa kukurizamu omwana. Twine obuheereza obwa day na boarding hamwe na day care ahari abo abakiri bato munonga. Ahabw'embeera y'omwanya murungi ogu eishomero, abashomesa abatendekirwe gye abeehaireyo ahabw'obwegyese burungi. Twine na school van eyi abeegi baitu, computer lab eijwiremu buri kimwe, Library erimu eby'okukozesa byona eby'emizaano hamwe na MDD nabyo biriho kukuza entaranta zaabo. Okwehandiikisa nikugyenda omu maisho kuruga omu Nursery okuhika aha P7. Kumanya ebirikukiraho, teera, noti ishatu mwenda ishatu, abiri na ina, kinaana na mushanju, kyenda na mukaaga.

Omukahumuro ako akutwaba twine kagufu munonga, tugyenda omu maisho n'ekiganiro kyaitu obweihanga ririkwetegura okuza okuteera akaruuru eizooba erya nyikyakare. Ninda kumanyisa ngu akaruru tikakuza kuterwa hanu omuri Mbarara honka, it is the entire country kandi amazima gari ngu the very many eyes on Uganda, amaisho maingi agariyo nigatureba, hariho nana abokurebuza obururu ba election observers, nana arebere mukuru wentebe eya electoral commission abeine arikubuganaho nana abanyamakuru okugira ngu ebintu ebyasa kuba nibitamburwa nibitamburira omu buryo bwabyo kandi abantu bakora nkoku democracy erikugamba okwetoranira Abebembezi abu barikwenda turikuza kuza omu kahumuro. Nashoboorora aha nshonga ekwatiraine n'eya securite. RCC ntaagarukire kakye owa Sheila. Akaruuru twaheza kubara okuza aha Tally Centre, aho hoona security concerns z'amaani tukira kureeba obundi abandi baruga omu mbeera how prepared are you for that? Hati niinyenda kukugambira ngu oku waatureeta aba Electoral Commission na security kutandika n'obu twakiire materials, Turi hamwe na Electoral Commission kureeba ngu zikuumirwe abu security bariho. Nyenkyakare omu kuzigaba nituzitwara omu stations nibaija kuba baine security kandi neija kugumaho baaba nibateeza oburuuru kandi egarukye ebakwatse omu kubwakiira. Aho hoona security eriho kureeba ngu ku baaheza kubara oburuuru bwabo Ku baaheza kupaakinga bookisi zaabo, securite yaagaruka yaabakiira yaabatwara aha Tally Centre. Ogwo n'omurimo gwa securite kandi twetebeekaniise kugukora gye turikukoragana na Electoral Commission.
Shida ka nkurahurire kakye ahabw'okuba nitumanya ngu Tally Centre egyo eyatebeekanisibwa omu mwanya gw'oku n'okushanguruza mbwenu kushushana ebyaruga kuri na kunu bikaija aho. Abantu abarikwija aho ni baahi? Nyowe ndi omuvugi wa bodaboda, ninkunda eihanga ryangye, ninkunda kandideeti wangye. Ninvuga niinyija, nimpikaho. Is it you know accessible for everyone ninga haine abantu abamanyisiibwe abashemereire kuba bari aha mwanya ogwa Tally Centre. Yebare munonga Bobs ahabw'ekibuuzo ekyo. Tally Centre ti buri omwe ngu aine kubarwa. It's only accredited people. Accredited people ni bantu ki? Harimu security kandi nabwo security egyo ti boona. Woyetsirwe noija. Omwe harimu aba media. Abanyamakuru. Eh abanyamakuru nabo bayenda nibaijamu. Then also electoral commission nayo eine kuba eri aho aha Tally Centre. And also ba agents ba candidates nabo nibabaasa kugihika Tally Centre. So it's ti ya buri omwe weena. Okay. Yes. Aha kurangirira akaruuru aho, aha kurangirira owaasinga. Nooreeba naha hariho abantu baingi munonga. So Kandi ekindi muba nimubara na n'ondiijo nawe aba nabara alongside eh electoral commission waba ari aka nawe aba ari aka otakarangira oriho ori omuntu yateera enduuru ati namusinga abantu batwara nk'ekyo omwetegwire kugira ngu oshemereire kuba na declaringa abe noya declaringa na munonga abu n'ab'orurengo orwa ba MP because obwa bamukuru w'eihanga nimanya nibaza kuburangirira kuriya a National Talent Centre nayo yitwareba yayetegwire. Ekyo kyo kyemere kita? Yebare munonga. Iwe ori oku mato nikyo orikureeba n'obumwe nitugira imwe mwaheza kuteera akaruru kanyu polling station mwa nimukoraho ki? Ku hariho ebigumire nk'ebyo hati shi omu Tale Centre nooba oyizire kukorayo ki? Aa toine kukarangira it is n'omuntu omwe wenka wenka oine kurangirira akaruuru ako and that is the returning officer. Miss Violet yoona ahu ori twakuramukya, twakuramukya nitumanya ori busy munonga kwonka noowe omuntu wenka returning officer Yeah. oine kurangirira akaruuru. Nikyo kimwe sitaane naabwaza district ezindi ahu muri eh, returning officer wa district egyo niwe arikurangirira akaruuru ako. Noowe wenka. Okay. Reka ngarukye owa owa Ke- owa Kevin. Ahabw'okuba aha kubara oburuuru aha polling station Akaroho nikatandika shaha emwe right that's the information that we've had nikatandika shaha emwe tuba nituhendera shaha ikumi ahakuba ari oburuuru okutanaho nana wabantu abari 20 meters this time nabo nibago omu 20 meters kwonka nibaija nibairira hihi aheru ya ya polling station anyway okwija ku witnessinga kubara akagira ki akaruuru hati aho kiti nekora eta chai ka abyokubara akaruuru
Yes kare. Hati twaheza mwaheza kuteera akaruru kanyu zizi zaaba shaaha ikumi tugire ngu twaheza buri omwe yaateera akaruru aye ari aha layini. Presiding ogwo ogu BVVK operator naakinga akaruru aha mashiini yeeye. Nk'oku orikuheza kukinga akaruru aha mashiini yaawe tokukinga erection haa nookinga polls. Polls nikimanyisa ngu abantu baarekyeraho kwija akaruru twaheza ki twarekyeraho kukateera. Hati ery'eizooba eryo. Hati aka kariho oburuuru obukuba buri omuri ki? Omu bucket egi. Omu box. Omu box. Twija tubushuka aha tap up roof. Okay. Nibaija kugi providinga aha polling station. Then egi machine hati nibwe tukwija tukagaruka tukozesa. Bishito gihayo tukagireeba. Beitu tukaba nitugigamba nka eri hanu. Eeh, baitu Tugambira machine, machine.
Giheyo tugireebe. Machine niyo egi. Naareeba gimurike tureebe. Ni shit.
Yes.
wareeba gye muri kugira Eh, ogireebe reebe naaza kugireeba you continue. kikooko haza ni mashiini
egi mashiini ni nk'esimu Yeah. so tari oy'okutiina Mm. so omuntu arikukoresa egi mashiini ningira nimumanya Mm. ebibi bike Operator, opareta yeah. so na tuku- tuheza kuteera obururu tukabuta hariya ahansi naki- na- nibakiihayo tukasikaninga again Okay. tukasikaninga twaba nitugikuha baroti tugaruka tugisikaninga twaba nitukoraki twandiza kuzibara. Kugira ngu haakuba haine akandi akaazamu
katareeberwaho nimukakwata. Mashini neekugambira ngu aka akaruru tinkumanya, tinkumanya oku kahika ki omu bokisi. Hati aka akaruru nitukata aha rubaju ahabw'okuba tikaitaho. Mbwenu akaruru aka.
Ebyo byaija n'oburuuru omu gooti. N'obusinge.
Egi mashini egi.
Nebimara ebyo byona neku scanninga ereeba ngu aka akaruuru nakaitu. Ekugambira era mugume muhurira ori aha polling station ogume ohurire akagambo success. Yagira success nikimanyisa ngu buri kimwe kiri ok. Kwonka waahurira yaagira rejected ogire ngu umm aka akantu tinaketegyereza. So ka rejected ako bakushoboorore.
Kwonka egi mashiini egi haagira ekyabaho kyona nayo neekimanyayo. Nigwo mugasho gwaki? Gw'egi mashiini. Okay.
Well, thank you so much. Uh, RCC kangarukye owaawe. Um, ebirikuruga omu kuteera akaruuru, eh, you know, results, naki, eh, nabaasa kubamu excitement. Nabaasa kubamu abantu kwenda kushemererwa. Nabaasa kubamu abantu kunyiiga Bakenda kutwarira amateeka omu ngaro. Nabwo nakaba nituteera akaruuru hariho abandi abesherurira ebyabo abetegwire kureeta maybe chaos. Obutumwa bwawe?
Obutumwa bwangye nibugira ngu omunya Uganda oyine obugabe bwokwija kuteera akaruuru kaawe. Ba candidates baitu tubahaire omugisha baaza omu bantu, buri omwe yaayegambaho, buri omwe yaashoboorora ebi arikuza kukorera abantu. Abantu nibo baramuzi nyencakare. Nibaija kutucweramu bo kurugiirira oku bareebire. Mbwenu aha puroguraamu oku mbireeba, nyencakare manya baaza kubitworeka. Bo ku bahuriire abantu boona oku bagyenzire nibeegambaho, na puroguramu zaabo na manifesito zaabo baaza kucwamu bata nyenkyakare kandi buri muntu aine akaruuru kamwe, omusirikare, purezidenti, mwananchi, maawenkuru ori omu ka, baine akaruuru aka kandi koona nikainganisa amaani. Ekirungi baateeraho maashiini yoona eeza kuba neekugambira ngu iwe rabaho iwe rabaho. Hati bwanyima y'okubibara, returning officer akaburangirira. Aho naanye nangwa n'obu ndikukorera sente tinyineho bushoboorozi, tinkuza kurangirira karuru na kamwe. Returning Officer yaaheza kurangirira ni nk'oku jaaji yaakucwa omushango. Jaaji yaacuwa omushango akagira ati, Gwakusinga. Oine obugabe kuza kujurira omu kooti erikukurataho. Haza kooti yaitu waaruga aha erikucwa komishoni, ni kooti yenyini. Bwaba nohurira ngu tiwamarwa noza omu kooti. Kandi twaba turi omu Tare Centre, bakaba nibagaita results candidate omwe aine agent we baine results ezibaiha aha polling station ziine declaration form. Aine obugabe kwimukya omukono gwe atakuyomba, returning officer ninga presiding orabe nakoraho akamubuuza akagira ati ezo results tinkwikirizana nazo ahabwokuba nyowe ezi nareta nezi. Bakagarukamu bakeeta owa bari aha polling station egyo owaateeza akaruuru, bakeeta ba agents ba ba candidates abaaba bariho, bakagaruka bakashwijuma. Ekyo nikikuha omugisha kugira ngu bitakahikire hare, bitangire haihi. Tikikwetengyesa kuyomba noota omukono ahaiguru, nibakuyamba nibazishwijuma ku bakuheza kumanya amazima ahi gari, results zaabo nizitebeekanizibwa. Kwonka Returning Officer owambarira site kampa eky'okureeberaho, yaaba yaagizire ngu ya declaringa ka mwine niwe yaasinga, Akakigamba.
itwe nituba twaheza. Iwe naanye omunya-Uganda obeire noohagira ondiijo candidate. eki orikubaasa kukora n'okuza omu kooti. Nainga okagira oti, Okay, tubaire turi omu muzaano, tubaire turi abantu bataano nainga bana, baarangirira owaasinga yaankiza oburuuru buti, ka ngarukyeyo nyetebeekanise bwanyima y'emyaka etaano nyije. Obundi naamanya ahi ngwire, obundi naamanya ahabw'enki ntahikize buruuru ku naine nimbuteekateeka, ka nyetebeekanise. Obu nibwo bwire bw'okutandika kwechekinga. oketebeekanisa okaija. Kwonka eby'okugira ngu ku baaheza kuba orangirira, yes excitement titukubaasa kugizibira ahabw'okuba omuntu naturally baakugira ngu hati baakuteerera ngu waawininga eki mazima t'okuba excited, naitwe tukakukwatsa naitwe nitukukwatsa. Mbwenu egyo nitwenda ngu nayo abantu omutare esente bagicontrollinge. Baba excited kwonka bagira ahi baakoma Yeah. ahabw'okuba tari senta n'omwanya gufunzire, ti kishaayi kya Namboole ngu nihaza kuba hariho enough space kandi nibaba nibaki- nibakiba ari oburuuru bw'abandi nibabaasa kurangirira constituency emwe hakiri ibiri hariyo abakazi hariyo ebindi mbwenu tugire ahi twakoma tutegyeereze ahi turaahereze bakashora. Baaruga omu mwanya gwa Tare Center Area baine obugabe kuza ku celebratinga kwonka na waaba no celebratinga ogume nomanya ngu hariho obundi otashemererwa obundi ebi arikuteekateeka ti birungi kwonka itwe nka securite mazima twetebekaniise kukuuma Tare Center, twetebekaniise kukuuma Mbarara City, twetebekaniise kukuuma omunya Uganda ahu ari kureeba ngu oburuuru abaraabatweiremu n'abateezi b'akaruuru Baaba baaturamu bati, nituteekwa kukuratira amateeka, twikirizane ngu ogwo niwe yaasinga.
Wow yabaire munonga. Shira omuntu orikuteera akaruuru naija arikushisha ki? Yeah I know it sounds funny kwonka Nyowe nyine kandideti wangye. Nimukunda munonga, nimubateeka omu maisho oba nimwenda oba timukugira muta, oba timurikwenda. And I know hariho oku iteeka ririkuragiira ahabw'okugira ngu campaigns zihweireyo. So mbwenu omuntu orikwija kuteera akaruuru naija. ata? Arikushusha ata? Ajwaire ata? Ajwaire ata? Iyo bari ekibuuzo eri niimwe abaingi aheeru nibenda kumanya. Hati hariho duuzi ebintu ebi oine kukora waanoija, ebi oine kukora orikwija aha polling station. Eky'okubanza kya byona, Hariho colours ezi tutakwenda bajware ezi tukweta political parties. Yeah ezi ebibiina byabo. Ezi ebibiina byabo tibaine kwija bazijwire. Okay.
Ekya kabiri
tibaine kwija n'amasimu gaabo aha polling station. Titwabazibira ngu orate kwonka na ba muterra. esimu yagira eki omunshaho ye atagikwata then ekindi tibaine kuba mbwenu tibaine kukorera campaign zaabo on that day aha polling station. Tinkwija nkakwata oba bashatu nkabata aha rubaju ntazi enshonga yena nimugimanya abantu omwe kiri kiti nakiti nakiti. Apaana tikikwikirizibwa. Okay yes. Wow
ningira ekyo wakimanya hariho akantu akabaire nikagambwa nakworeka nkakubuuze Ahabw'okuba abagira ngu ni nka za polling stations z'okushanga ziri ziri haihi na na people's businesses. Okay. Mushaayi niho ataahayo naateerera shaaha ishatu bantu mbaaba Ruhanga Ruhanga akabaha obusingye omu Uganda baba baashemereirwe. Bazamu bateera ekyoma bazina kwonka baayeshanga polling station ebari haihi aho. Entebeekanisa neeza kubeeta kugira ngu omuntu ogwo atakaateganisa by'okuteera akaroori. Eky'okubanza kya byona ba PAs and POs nibaba bariho. Ekindi nituba twineho na security. So security egyo niyo erikwija kutuyamba ekataho obuteeka aho n'obu yaakuba emuri haihi. Kwonka haine kuba hariho order through the security ninga obumwe oshangaho ba PAs, POs bariho barikuyamba abantu aha polling station omu kugira kubatebeekanisa oku baine kutwaza ekintu. Yes. Okay.
Turikwirira kuhendera aha RCC. Abantu akaruru akabatwire bakategyeriize. Security measure ei murangiriire ey'okwihaho internet. abandi nangwa baatiina. Ebigambo bingi bigambirwe from different you know sources buri omwe nagamba eki yashanga. Obundi hine akamu nk'okutiina ninyenda kumanya nitwenda kumanya are we safe ekyokubanza kya byona Ekyo- i- i- i- iha- iha- ekyokubanza. i- i- ihanga rikiine obwebembezi ninga obuturi omu karuuru nikyeyagarire.
Ku rutaine bwebembezi obundi intaneeti tekurikireho. Gavumenti egumireho abantu bataanise kandideeti na purezidenti. Purezidenti obu akweta Yoweri Kaguta Museveni akiri omu ntebe ye nka purezidenti kandi aine siturakikya ze zoona niikikora emirimo yaazo. Tihariho omuntu ou arigiremu. Twine interigensi nainga abarikubega kumanya ebirikwija. ninga ebi abantu bakuteekateeka n'ebi bakwenda kukora. Intaneeti ni bimwe aha bintu ebirikubaasa kureeta akashashamaro omu ihanga. Twine abantu abarikubaasa kuba nibapuraaninga kuruga aheeru y'eihanga ninga omunda y'eihanga kugira oku baaturabanisamu, haza barikwenda kukozesa emikutu ya intaneeti. Mbwenu gavumenti yaaza kuhika aha kutekinga sitepu kugira ngu mm eki reka tukyemereze, neeba eine eki ereebire obundi mwananchi nainga abaitu abantu ba buriijo eki batakureeba. Mbwenu niinyenda ngu twikirizane ngu gavumenti teine puraani etari nungi aha Banyayuganda. Nimanya ngu intaneeti neeyetengwa, kwonka ahu ei baahikiire kugiihaho nihaba hariho oku bareebire ekitarikwija kutureetera kugira obutebeekana omu bwire bw'okuteera akaruuru kaitu. Tikirikwija kutwara obwire buraingwa ahabw'okuba ku turikuruga omu karuuru baaheza kumanya ngu ekibaire ekiriho kyarugaho, intaneeti yaitu neija kugarukaho. Nangwa nooyebuuza ngu mbwenu shi intaneeti niyo tubaire tutwire niturya? Nyowe ka naakuzire hatariho intaneeti, kwonka ka twakuzire, ka turiho. Nikirugaho omu bwire bukye nk'oku amashanyarazi gaakurugaho, ekaba technical issue bakagakora gakagarukaho. Mbwenu eihanga rikiine obwebembezi, eihanga rikiri in charge, nitubaasa kuba, abantu ku barikumanya ngu turi omu kashashamaro k'oburuuru, aheeru y'eihanga n'omunda y'eihanga nibabaasa kwenda kuteekateeka ngu amaisho goona tugataire ahantu hamwe oku titurikureebayo. Kwonka eihanga niriguma nirikora, riguma ryetoroire byona ebi rishemereire kukora. Intaneeti ni kimwe ahari ebyo eki bareebire ngu kishemereire kuba hati kyemereziibwemu kugira ngu tubanze tuteeze akaroori kaitu. Akaroori aku turikuza kuteera ti aka nyenkyakare kwonka. Tukine obundi obu turaateere. Security tugiine kuhitsya amuheru ninga kuturaheza aka akabantu bakugira ngu aka niko kahango nangwa nabandi bakabura kwija kuteera obundi.
No akaruru naiwe nomanya ebintu nibigyenda nibikirakira. Akaruru ka president na ba member ba parliament nakaruru kahaiguru. Haza temperature zitu zirikwingana. Akaruguru ako ak'ahaiguru munonga nikaba kaine abantu baingi abakainemu ebi bakukendamu aheeru y'eihanga n'omunda y'eihanga. Kwonka abanya Uganda itwe nitumanya ngu nitwenda kuronda omwebembezi ow'aha rurengo orikubanza ahaiguru nabo araamukurate aha paramenti abakutukorera amateeka n'ebindi mbwenu ako nibaketeekateekyera munonga kukira obundi buruuru. Kwonka Abanya-Uganda nibamanya ngu obwebembezi niburuga kuriya burikushuumwa burugaho buhika erusiibwano. Mbwenu buri muntu aha rurengo rwe n'ow'omugasho. Ahabw'okuba twaruga aha National nituza kuza aha Districts and Cities, aho naho nibamanya omurimo Gwe omwebembezi waawe aha rurengo orwo nibaija kugaruka bagarukye bateere oburuuru bwabo. Kandi n'aha Division na Sub Counties nabo nibamanya obwebembezi oku bakubwendaho ahabw'okuba buri muntu aha rurengo rwe aine omurimo muhango ogu arikukora. Nikyo oreebera ngu Purezidenti yaaba ari aha mukoro tarikugamba, taine orikubaasa kutandika omukoro bataketsire Chairman LC1 ahabw'okuba naamanya omurimo ogu arikukora aha grassroot. Mbwenu. Abanyagano nibamanya ngu bwona nibaija kubuteera ahabw'okuba bwona n'obwabo kandi nabwo n'omurimo gwabo nk'abanya-Uganda kwerondera abeebembezi.
Turikuhendera puroguraamu egi. Tomorrow is D-Day, eizooba eri tube tutegyereize. Obundi omuntu waaba naakiteekateeka kabiri, should I really come, should I not? Talk to that person okiriire. Nanyenda kubeta mwena abana Uganda Kandi tikubeta ngu ni ekindi kintu kyona kwonka nikya kare nitu determininga who our next president will be who our MPs will be abantu abaratujwekyerere omu ihanga ryaitu nka Uganda nanyenda kubeta omwije tutere akaroro nikya kare Kandi nanyenda kubahamya Mbwenu byona ebi mukuhurira oku ngu manya machine tizirakore, nyowe ningamba nkaha machine ezi kugira ngu nanye egi niyo area yangye ya expertise. So mbe nimpurira rumours ngu machines tizirakore, manya nituza ahu ziraza, manya nituza kukora ki. Nanyenda kubagambira ngu eri izooba, nanyenda kubagambira aha mahurira aga ngu ezi machine niziza kukora, nituza kutera akaruru keihoreere. Ku obusingye ahabw'okuba nikyo kyonka eki tukushaba. Obusingye, n'eihoreere, n'akaruru karungi. So na nimbashaba ngu mwije tuteere akaruru nkya kare. Eizooba ka ninkya kare? Ka n'edakiika zingahi? Bibi n'ekintu n'ekintu n'ekintu ki naateekateeka Kevin. Abanyayuganda tibakora kukora bute tibakoma kukora butendo omuntu ku akukiirwe. aha polling station Oba- oba nukiibira ki konka Eh, eh. aha polling station hariho mashini ziibire Yeah. twabareetera ibiri nk'oku okuzireeba Mm. niho hariho mashini erimu egya oh, pri- ei turikweta primary machine Yeah. niho hariho na backup machine Mm. in case egi yaafa ekitarabeho konka egi yaafa Tinguma noma ebintu byabantu yagitera ahansi bagitera ibaale omukazi ija nomwana omwana yagishuka obushe
twine machine eyakabiri eki tukikozire ngu buri polling station etere akaruru so this is the machine and it is the voting process yona eri aha so nitwe turigye hagira ekyabaho yaba home order eine power bank mbwenu. Battery yaayo neemara eshaaha abiri naina. Hoona shi akaruhuuko eshaaha abiri naina okakareebanga? Nitutandika shaaha emwe nituheeza shaaha ina, shaaha ikumi. So honestly this machine will do everything. Thank you Kevin.
Sheila, akagambo kaawe ka muheru abantu bainiire ntanda ki finally as they come to practice their constitutionally given mandate?
Abantu mwena abari okwo twenda kubagambira ngu eizooba ryahika. Eizooba rya nyenkya kare ryahika kandi nitubateerera emiranga, bantu mwe, muteere akaruuru k'obusingye, akaruuru k'eihorere, akaruuru karimu obwaruhanga, hatarimu kwitana, hatarimu kukidinapinga abaana b'abandi, mana abamwe bakandeetsa ahamwe nibeekidinapinga. So bantu na security eri aheeru nayo nitugiteerera emiranga bantu baije bayambe abantu hariya kandi nitumanya bari already prepared bo bayepreparinga ahabw'okuba tihaine eki turikukora tutaine security. Mbwenu tubateerera emiranga bantu mwe ngu mwije muteerere na candidate waanyu ou murikwenda. Kandi ekindi ku mukuriyo mwahiza aka president na ba member of parliament na ba MPs mutekateka ngu akaruuru ka kashisha abandi Yeah. mwe timukwenda muterere candidate wanyu Yeah. so mwena abari okwo as long as you're 18 and above as long as mwine ID zanyu voter slip zanyu mwije bantu mwe mutere akaruuru Okay. ebintu by'okurita orutaro aha polling station bantu mwe Mutakagyeza kubikora ahabw'okuba securite neebareeba. Mukama waitu ari aha, yaakukwata ati, tokuza kukikunda. Kandi and again, there is life after this. Titukukoma aha karuuru. Akaruuru ku kakuhwa, Uganda neegyenda omu beijo. Abantu nabo nibagumizamu n'ebyabo. Kugira ngu ntukomu ahari egi. So mwebare munonga kutureeba. N'omwami Bob yebare kuguma notu hostinga. Mwebare mwebare twatsindikira obutumwa. Returning officer witu Miss Violet ahu ori nituba oriyo notureeba. Nitumanya ori busy munonga. Kwonka eizooba naryo ryaza kuhika. akaruuru karigyemu na mwena our trainers ababaire bari okwo ba BVVK operators twabasiima mwena mwena na munonga ninsiima security ahabw'okuba buri tuhu tukuza nituba tugiine na hati twagisiga office yaitu so mwebare munonga kutureeba for God and my country. Alright thank you so much. RCC Yes. entanda y'aha muheru.
Entanda y'aha muheru n'okushaba abanyambarira. nabanya Uganda abo kuba TV West nerebwa buri omwe nangwa naheru ya Uganda ngu nituza kutera akaruru kokwecweramu kumanya abembezi baitu kwonka kobusingye nitushaba obusingye wana oruga omuka wahika aha polling station watera akaruru kawe ogire obusingye oyetahire ahabwokuba omurimo ogwawe nogwangye niguba gwahwa obugabe obutwine nobwokutera akaruru. ebyatsigara tubirekyere Electoral Commission niyo eratugambire abasinga baheza kubara iwe obu ori candidate tsigaho agent wawe akubere erisho ryawe batera akaruru kawe bakakabara abe namanya ku babara agira obugabe bwokushaba declaration form yawe akagikuretera ahabwokuba niyo accountability eyi arikubasa kukworeka. Ahandi tugire akaruuru keihoreire omu Uganda kandi tukume obusingye Uganda neteeka okugumaho iwe nanye nituteeka okugumaho for God and my country. Yes yebare munonga nyenda kusiima iwe omunya Uganda owaba notureeba oku yantandika program egi na niiwe owatweritaho bwanyima. Kandi kobuzima nkoku tutwire tutegyereize finally the day is here ni nyekyaka nihaburaho edakiika nkye nyekyaka reka eka egye eyitwire tutegyereize eyokuteera akaruuru there's been alot of hype around this day kwonka ekikuru nyowe nokugira ngu wagyenda wateera akaruuru but let me remind you to be very careful nabwe mbwenu kwereberera nikyo kintu kikuru munonga kutekateka ahamagara gaawe do not poke others okenda kubarahura okenda kuganzya abantu otakaimuka okagira ngu nyowe niinyenda kuza kureeta akavuyo aha polling station they will deal with you and you might not like that obwire obu namara ndi costinga aba electoral commission I have confidence in them nanye nyowe obwire obu wamara nobahurira ningira ngu oyine that confidence otakatiina rero kugyenda oze kuteera akaruuru aha polling station nitugire okumanyisibwa ngu maximum people n'abantu rukaaga 600. pa polling station so nikimanyisa ngu nimuza kuteera kare akagaru nimukamara bukiri kare then ahabw'okugira ngu harimu na nakiti egyo nikabarwa kandi obundi nobasa kuza aho akooma kagye rejected kwonka kakupromputinge oshange ori haihi ahandi aho because we called them polling centers nobasa kushanga haine polling station ei oshemereire kuba ori obundi waba ori ahetari wotaine national ID na na ka sleep kariya Kwonka ori omu register yeah ninda kwitse ngu noteera akaruuru ija noza ahawaho omu maisho ga register hariho ka QR code they will scan it nibakumanya ngu eeh buzima kori omugira ki ori omutezi w'akaruuru hatsigara mugyende muteere akaruuru kandi nimbashaba ngu akasheeshe aha kori mukye pray for this country orishabire oyeshabire ah hatsigara ogyende oteere akaruuru ebintu bitambire kurungi munonga itwe nka TV west our promise is nituza kukuheereza 360 coverage eyekiraabe nikiba omu kyanga kyaitu eki noija kukimanya nituza kuba turi aha, ba reporters baitu baraara haihi na n'emyanya y'okuteereraho akaruuru nk'oku aba Electoral Commission bari busy naitwe TV West nikwo turi busy making sure that we give you information in real time oku ebintu byabaire nibi unfoldinga nituza kuba nitubibaheereza kandi na naimwe abatwire betsimbire nitwenda kubahuumuriza Nyima yangu abandi mwaza kurya za panic attacks ah ah relax take some water sleep tonight eh byamaho akasheshe oyimuke ogyende ah niiwe oteera oteebwa kweteerera akaruuru okaba ogira omu ku mobilizinga abandi okeebwa kweteera akaruuru oyeteerere akaruuru ah oshabe atsigara atwegyereze ebintu oku birarugemu twena kuboneza ebirungi vote and vote in peace mukama abaturindire until next time bye for now.
Enshonga y'eizooba yaaba neekuhikibwaho? Rya Mujungu Sacco baine obuheereza bwa Business Loans, School Fees Loan, Agriculture Loan,